Croeso i lansiad hela nofel gynta Aled Huws sy'n cael ei chyhoeddi gan Wasg y Lolfa. Dach chi newydd weld rhyw glip fideo fanna fatha rhyw dreiler sy'n rhoi rhyw damad i aros pryd ar gyfer y nofel i chi a dyna da ni'n mynd i gael heno yma hefyd oherwydd mi fydda ni yn mynd i berfedd y nofel hela a hefyd yn treiddio i feddwl yr awdur Aled Huws. Dwi'n deud yr awdur Aled Huws. Wrth gwrs, da ni'n abod o wrth sawl disgrifiad arall, newyddiadurwr, mae o'n gyflwynydd ar y teledu, ar raglenni fel Rhannu a Walia'n Siarad, ac wrth gwrs mae o hefyd yn gyflwynydd ar y radio efo i raglen foreuol ei hun o fore Llun i fore dydd Iau, a ella hefyd bod chi wedi clywed ei bodlediad o sydd o'r enw gwych siarad, moel, ac mae o'n gallu ychwanegu rŵan i'w CV maith o, y ffaith bod o yn awdur. Wel, Aled, llongyfarchiadau calonnog i chdi ar gyhoeddi hela. Sut deimlad ydi o? So, dwi'n gwybod nes di gael bocs o ta deg copi o dy nofel yn y post. Sut deimlad oedd agor y bocs yna? stupid o surreal a hurt. Um, na, y fi, ia, a mae hwnna wedi digwydd a ti'n agor y bocs mae ti'n sylweddoli, ww, mae hwnna yna. Um, ac yn wahanol i i ngwaith i ti wedi sôn amdano fo cynt, oce, okay, mae podlediad i fyny am spel, ond mae'r rhaglen radio fyw er enghraifft, mae honno wedi mynd ar ôl i, oce, okay, ti'n wedi cael cystal hwyl ar un sioe, ti'n symud ymlaen i bora wedyn, a ti'n trio, ti'n trio, ond mae hwnna yna rwan a mae'n mynd i fod ar y silff, felly, ia, mae o'n brofiad, um, mae'n brofiad surreal iawn, a ia, rioed yn neud o blaen yn amlwg, ond swn i'n gobeithio nad ydy'r un awdur byth yn blino ar y profiad yna o weld be maen nhw wedi greu, achos um, ia, mae o'n wefr, mae o'n wefr wahanol um, i fi, mae'n wefr newydd, ond um, ia, gan i weld. Eglur ni lle nath egin, so dy nofel ddod, oedd o'n So nath, nath na gymeriad dod gyntaf i chdi neu nes ti feddwl am rhyw stori ac oedd nath hwnna ddatblygu wedyn. Dos ni nôl i'r dechrau yn un. Oh, a mae hwnna'n un anodd, um, dwi'n chwyt chwat am amhetha fi'n bod man, um, a dwi ddim yn drefnus iawn. Um, a nes i ddechrau myrrath, nes i ddechrau potian, a ddechrau sgwennu 8 mlynedd yn ôl. Um, felly, a rhoi bob dim o'n bocs, da ni wedi symud tu a bob dim ers hynny. Um, felly, Um, a, a dwi wedi bod yn meddwl be, be, lle ddechreuus di, lle ddechreuo, a, a dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, na'r cymeriad Moi Saim oedd o, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na Moi Saim oedd yr, oedd yr peth cyntaf ddechreuodd droi am ryw reswm yn, yn ymhen i'r cymeriad yma oedd yn, Dwi'n ddim yn, yn gawdal o wahanol bobl o'n i wedi nabod ar hyd yr, yr, yr blynyddoedd, felly ia, dechrau creu mwy sain, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, a wedyn meddwl, o, beth ti'n mynd i wneud efo fo rwan? Lle ti'n mynd a, a fo rwan? Be di'r sefyllfaoedd mae o? A wedyn, ia, rhyw gasag eira ar y bach wedyn, a meddwl am, o ia, sut ti'n gallu gwneud hynna, sut ti'n gallu dod â hwnna mewn, um, a wedyn meddwl am wahanol themau, um, a, a ia, mi ddoth bob dim arall wedyn, dow, dow, um, a dwi'n meddwl na fel a ddechreuodd yr holl beth. Mae honna'n dipyn o daith 8 flynedd ydy, a ti'n sôn am Moes Sain fe fanna, da ni'n mynd i gwybod mwy amdano fo nes maen. Ond ti'n y broses sgwennu na de, nes ti, fwn, nes ti fwynhau o, ti'n ella bod y broses o sgwennu nofel, mae'n rhywbeth newydd i chdi efo fi, a wedyn 'sa chdi'n deud ti wedi cael blas ar y broses? Do, dwi'n meddwl, um, be oedd y nod oedd mynd yn ôl a 8 mlynedd yn ôl er enghraifft, o'n i ddim wedi dechrau'n rhaglen foryol, felly mae sut dwi'n sgwennu ac yn sgriptio ar gyfer rhaglen foryol i sut oeddwn i'n sgriptio fel newyddiadurwr yn amlwg yn, yn, yn hollol wahanol. Um, felly, yn y penodau cyntaf, dwi'n cofio hyd at faint o'n i wedi sgwennu'n barod, um, ydy'r ydy, ydy, ydy steil, os na steil, ydw i wedi sgwennu'n yr un fath. Um, dwi ddim yn gwybod, be nes i ffeindio'n anodd oedd, oedd ail afal oherwydd mod i mor fler ac, ac oedd cynllun y stori o'n i wedi sgwennu o'r Irland, o'n i wedi golli fo, mae'n dwi'n sgribl, so oedd gen i'n bob man. nes i ffindio'n anodd ail afel. Um, ddechrau'r flwyddyn ma oedd i, a ni'n meddwl, o ia, dos yn un arall i wneud, dos yn byd i fynd. So eisiau chwilio yn yr atig am, am hwn, a, a dyna lle ddechreuodd yr holl beth. A wedyn, nes i ffindio'n anodd ail afel. Nes i ffindio chydig o beth ni wedi sgwennu'n, uh, a, a wedyn nes i fynd a tria eto, wedyn nes i ddechrau cael mwy o drefn. A, ar ôl hynny, ar ôl mynd rhyw ddwy dair benod wedi be o'n i wedi sgwennu ers talwm, nes i ddechrau mynd iddi a mwynhau eto. Um, felly, ia, dos, ia, na ddim patrwm, na ddim trefn, na ddim rhyw feddylryd pendant yna fel hyn, dwi'n mynd i sgwennu, rhyw, rhyw ail afal yn rhywbeth o'n i wedi anghofio amdano fo, a dod o ddim mwy na hynny, ti'n
Ie, yeah, cos ti'n amlwg o, o dy raglen bod gen ti ddiddordeb mewn straeon geiriau mewn sgwennu, fod hynny bwydo mewn a di, di helpu chdi wrth i chdi sgwennu'r nofel sy'n ti'n dweud? Do, siŵr o fod, siŵr o fod, hynny di, mae ma radio'n amlwg yn, yn gyfrwng llafar um, a, a mae'r cyfrwng yna yn, um, yn brath arbennig iawn, a, a ti'n gorfod bod yn llafar dos dim pwynt i mi ista a tu ôl i microfon bob bora yn siarad yn ffurfiol yn dweud roedd Marged yn recordio ar ei ffeiriant cyfrifiadurol dros Zoom wrth i ni gyd gyfathrebu a mynegu yr hyn roeddwn ni'n... Does o'n pwynt, ti'n gorfod, fysa ti ddim yn siarad fel yna, felly mae'r elfen lafar yna um, yn naturiol, oherwydd dyna sydd dwi'n cyfathrebu bob bora, um, wedyn mae eistedd lawr a sgwennu fel yna, estyniad o hynny um, yn naturiol heb, heb i fi feddwl am y peth. Mm.
Nw'n ni droi at y nofel ei hun rwan, 'sa ti'n gallu rhoi blas i ni o'i chynnwys hi heb ddatgelu heb ddatgelu gormod e, so gwertha hi i bawb wan.
Dwi'n meddwl bod, ah, mae yna ma na sawl elfen, a, a dwi wedi trio hoelio fo'n ymhen droion, um, mae yna ma gymeriadau gobeithio, um, ffraeth, mae yna gymeriadau gweddol gyflawn. Um, mae yna gymeriadau ifanc, uh, a da ni gyd wedi bod yn ifanc, um, er bod o'n fwy o fwlch i rai na ni na'r, na, na lleill yn amlwg, ond yr, er, er angst yna ti'n teimlo pan ti'n dyfu fyny. Um, felly mae hwnna'n dod i mewn iddi a'r teimladau yna o, ti'n oedd, newid o fod yn berson ifanc, i fod yn oedolyn ifanc. Um, Mae'r ma, teimladau mae gyd yn dod i'r mix yma o fyd eitha tywyll, na dim eitha tywyll, o fyd tywyll hyll um, gwyrdroedig i, i radda, a, a, mm. ond eto be mae'r byd yna, be mae'r gallu yna o eddfedu a gorfod eddfedu'n gyflym iawn yn, yn rhoi i chdi ydy'r syniad yma o o gyfeillgarwch, um, a dwi'n meddwl beth sydd yn dod trwy hynny wedyn ydy, ydy rhagrith. Um, a dwi'n meddwl bod yna rhagrith yn bob un ohono ni, sa'n ni'n bod yn onast am rhywbeth, mae yna gyda ni gyd yn rhagfarna. Um, a mae rhagrith yn gallu bod yn rhywbeth um, hyll iawn, felly ia, dwi'n hwnna gyda unrhyw synnwyr, dwi wedi gwerthu rhywbeth yma, dwi ddim yn gwybod, ond ia'r cwdal yna i gyd ydi o. Mae ma hwnna'n ma hwnna neud synnwyr i mi, de. A mae wedi cael ei lleoli do, yn y pentra yma ar enw Porth Milgi. So ti'n gallu ddeitha ni, to, sydd ble di fanna? Uh, Porth Milgi, um, ia, dychmygwch unrhyw bentra lan môr arfordirol yng Ngogledd Orllewin Cymru. Um, yn syml iawn, mae'n gymuned glos, mae'n gymuned sydd wedi gweld newid, mae'n gymuned sydd yn newid, Um, mae yna ddiferion o'r gorffennol yn dal i fod yna, mae'r gorffennol yn dal i grafangu yno, mae yna newid wrth i'r byd newid a, a, a phoblogaethau newid. Um, felly, ia, does, dydy o ddim yn un lle, dydy o ddim yn Dio ddim yn un lle penodol, ond ia, mae o'n rhyw stone show wahanol lefydd o bantrefi glan môr, a fel dwi'n deud, digwydd bod yn y gogledd o'r llewn i mi, ond mi fydden nhw'n gallu bod yn, yn unrhyw le ar yr arfor yma yng Nghymru.
Ni'n mynd i holi chdi oliad penodol wedi ysbrydoli Porth Milgi. So, dwi'n hogan o lun a o na rei llefydd yn y meddwl i. Dwi'n cymryd, so, ti di ato fanna, mae rhywle arfordirol, arfordirol, arfordirol yng Ngogledd Orllewin, ynddi?
Yndi, a, a ti'n mynd i... Dim siom i rei pobl, ond mae yna rei pobl yn mynd i cael rhywle yn, yn glir iawn yn ei penna. Um, enghraifft, Briol am Bedrog am allan Bedrog yn eitha adnabyddus am, am y cytiau lliwgar ar y traeth sy'n ei newid, a maen nhw'n yn o ers degawda, felly mae yna gytiau am Horth Milgi. Um, ond mae yna olygfeydd eraill sydd yn glir iawn yn ymhenni, maen nhw ar dreitha eraill. Dwi wedi bod ynddyn nhw, dwi'n meddwl am Rosneigyr, Aberffraw, am, am Llanddwyn, pan dwi'n sôn am rei o'r golygfeydd eraill. Um, mae yna olygfa lle dwi'n disgrifio'r daith rhwng Porth Milgi a'r ysgol yn glir iawn yn ymhen i. Mae lôn arfordirol harlech i Llanbedr a'r golygfeydd gwych sydd yna'n fanno. Felly, mae o, fel dwi'n dweud, mae o wirioneddol yn stwn sio o sawl lle, a, a mae pobl yn mynd i fynd, o oh, ie, yeah, mae o'n sôn am fanna, a mae hwnna, a mi allwch chi wneud hynny'n amlwg rhwydd hyn, ond yn un lle um, penodol.
Da ni am ga'l darlleniad o'r nofio rŵan a be' 'dan ni 'di ga'l yn fama ydi portread o'r pentra Porth Milgia hynny drw lygad y disectif Yvonne Ashurst hogan leol sy 'di ca'l ei thynnu nôl i Bro i Mebyd yn dilyn bo hi 'di ca'l ei roid ar yr achos yma. Pentra. Faint o newid oedd wedi bod ym Mhorth Milgi ers i Diau Yvonne Ashurst adael am borfeydd brasach? Wel, dim llawer, a llawer iawn oedd yr ateb syml. Pentra wedi wasgu rhwng y môr a chefn gwlad amaethyddol Cymru ydy Porth Milgi. Ardal dlawd iawn yn y gaeaf ac ardal sy'n berwi â chyfoeth yn yr haf, Doedd hynny fyth am newid. Yn y canol, yn greiddiol i Borth Milgi am flynyddoedd lawer oedd y Cymry Cymraeg. Pan oedd y ditectif yn iau, mi oedd y rheiny yn rhannu fwy neu lai yn ddu a gwyn, yn bobl capel a phobl oleuon. Oedd, mi oedd modd mynychu'r capel ar fore Sul ar ol bod yn oleuon noson gynt, wrth gwrs, ond i'r bobl oedd yn gyfrifol am gadw'r Sabbath, lle i bobl is-raddol, oedd oleuon. Go brin y byddai'n gallu fforddio byw yn y pentre'i hun erbyn hyn, dim hyd yn oed petai tŷ yng Nghae Gwyn yn dod ar y farchnad. Nid tai i bobl leol oedd rheini, bellach, ond y tai oedd wedi rhoi yn ôl i'r farchnad rydd. Er bod y syniad o roi hawl i'r tenantiaid i prynu nôl yn yr wythdegau yn syniad da ar bapur, roedd y Cymry Cymraeg ddaeth yn berchnogion wedi gallu gwerthu am filoedd ar filoedd o bunnau. Erbyn hyn, dim ond pobl ddŵad oedd yn gallu fforddio pris y farchnad a hynny yn golygu diffyg stoc dai i Gymry lleol. Roedd sawl tŷ yng Nghae Gwyn yn dal ar gael trwy rent gan y gymdeithas dai neu wedi bod yn yr un teulu ers degawdau a dyna'r unig damaid o'r hen borth milgi oedd ar ôl, yn ei meddwl hi. Dyna pam roedd Yvonne, fel sawl un arall, yn rhentu fflat yn y dre. Roedd y tai crand i lawr am y traeth i gyd bellach wedi mynd wrth i bobl hŷn y pentra a'r capael adael yr hen fyd yma a'i plant yng Nghaerdydd i gwerthu am arian anhygoel, miliynau o bunnau mewn rhai achosion. Pentra tywyll ydi Porth Milgi yn y Gaea, sy'n oleuni estron yn yr haf. Dynaf yn mynd drwy feddwl y plismon wrth iddi anelu'r Mondeo ar hyd y ffyrdd oedd yn mynd â hi o ganol y pentre ac am y wlad o'i chwmpas. Tafarn, capal, neuadd bentra, rhyw fath o stesion i'r heddlu a'r tai, dyna, yn syml iawn, ydy Porth Milgi. Wrth yrru o'r pentre ac anelu ymhellach am gefn gwlad, cyflenwyr amaethyddol y teulu Davies ar y lôn i Aber Ddwybont oedd yr unig beth arall fydda'n cael ei gysylltu â'r lle. O fewn pum milltir i Borth Milgi, mi oedd 'na chwe fferm efo trwyddedau shotgun, a dyna lle roedd hi am fynd dros yr oriau nesa. Gan fod y corff wedi ddarganfod ar dir amaethyddol yn llawn tyllau peledi o getris, dyma'r lle gorau i ddechrau, ia ddim? Doedd ganddi mewn gwirionedd ddim byd arall y gallai 'neud. 26 oed oedd hi pan ddiflannodd Branwen Williams, digwyddiad ysgwydodd Borthmilgi i'w seilia. Mae'r digwyddiad wastad wedi bod yno, o dan yr wyneb, dim ond i rywun grafu rhyw ychydig. Ond, doedd ymchwilio i'w marwolaeth wedi'r holl flynyddoedd ddim yn rhywbeth y byddai wedi ddymuno ar yr un plismon. Mae angen bod ar drywydd llofrudd o fewn pedair awr ar hugian yn ôl pob arbenigwr, ond mae 'na flynyddoedd bellach rhwng Yvonne a'r digwyddiad. Anobaith oedd yr unig beth yn llenwi chalon a'r unig beth oedd yn llenwi phen oedd lle allai fynd i gael atebion. Wrth yrru heibio lle gwerthu ffid Davies's, cofiodd am yr olion esgid, ôl troed rhywun wedi bod ym mwd y tirlithriad oriau'n unig ers i gorff ddod i'r wyneb. Falle fod ganddi fwy na'r hyn oedd hi'n feddwl. Falle bod yn rhaid iddi agor ei meddwl yn hytrach na gadael i gadwyni'r gorffennol i thynnu i dwll. Cofiodd am ei magwraeth yn y pentre, a cofiodd am y sgwrs gafodd efo Kathleen Williams, mam gollodd ei merch yn boenus o ifanc. Mi oedd y cloc wedi stopio'n hen felin yr eiliad y dath i'r amlwg fod Branwen ar goll. Mi oedd porth milgi yn newid o'i chwmpas. Mi oedd hi'n haeddu atebion. Dyna roddodd ail wynt ym meddylia di a Yvonne Ashurst wrth iddi droi ym Mondeo yng nghanol y lôn dawel ac anelu am y lle gwerthu ffîd a ffensys. Mi fydda cael syniad o'r esgid, ydyn nhw'n gwerthu rhai fel yna, ynghyd a mynd i holi ffermwyr shotgun yr ardal siawns yn gallu cynnig rhywbeth. Dyna'r gronyn y cydiodd hi'n dynn ynddo wrth gyrraedd iard Davies and Son. Ond y darn gafon ni yn fanna 'wan drwy lygad Yvonne Ashurst, a dwi am droi at gymeriad arall 'wan, sef y prif gymeriad, Callum. Deutha ni pwy ydi Callum, Aled? T'o', faint 'i oed o, sut sut fo i o? Um, dwy ar bymthag, mae Callum yn dwy ar bymthag, a, a fel ni'n sôn yn gynharach, yr, yr, yr oed yna lle ti'n newid o fod yn berson ifanc i fod yn oedolyn ifanc, a o, mae'r byd yn derbyn di a ti isio dianc o le bynnag ti wedi cael dyfagu achos mae'r holl beth bellach yn chdi bach yn ddiflas a mae'n boring a ti isio rantu'r nesa um, yn dy fywyd. Um, ond mae wedi cael uh, i fagu um, efo'i frawd um, ar stad Cai Gwyn, uh, ei fam o, um, sydd wedi fagu o, mae wedi gomfyn ambell waith, pwy di dad o, um, ond ia, un o'r cymeriadau yna sydd wedi llunio ei hun, mae wedi gorfod dysgu yn gyflym iawn mewn bwyd, os ti eisiau beth, mae rhaid i chdi chwilio amdano fod ei hun, neith, neith neb arall lle helpu di, felly ar un wedd mae o'n berson uh, eitha calad um, yn yr ystyr i fod o yn llawer iawn mwy worldly, dwi'n gwybod be, be di'r gair Cymraeg am worldly, ond mae o'n ymwybo, llawer iawn mwy ymwybodol um, o'r byd o'i gwmpas yna, na ella rhai o'i gyfoedion o, nid o reidrwydd gri, i griw ffrindiau, ond, ond i gyfoedion o mae o'n sylweddoli um, yn sydyn iawn a dim ond calym wneud edrych ar ôl calym um, a mae yna sawl peth yn, yn dan ar ei groen o. Uh, felly, ia, yeah, dyna, dyna calym dwi'n meddwl mewn mewn rhyw fath o grynhoad.
Ti di sôn yn fanna am i griw ffrindiau fo, a mae gen criw ffrindiau Callum yr enwa mwyaf doniol de, sef ni sain bach, do a babo, um, neu dyna fatha di llys enwa nhw mewn ffordd de. Eglura o sut maen nhw wedi cael eu bedyddio fo'r enwa yma. Ah, ma, eto mae honno'n, um, dos am un, a dwi'm yn gwybod, so, um, mae siŵr bod yna enwau tebyg yn bodoli um, mewn gwahanol ardaloedd oherwydd Cymru, da ni, a, da ni'n eitha llythrenol pan da ni'n disgrifio pethau neu, neu, neu yn meddwl am disgrifiadau o bobl um, Babo er enghraifft, um, Babo, uh, ddoth, dwi'n meddwl na Robert Berwyn Owen ydy, ydy enw fo yn llawn, um, a Robert Osian ydy enw'n mab ni, ond Bob, da ni'n alw fo. Um, a wedyn, rwy'n nes i, Robert, o'n i'n sgwennu fo beiro o'r gwahanol enw, a beth ti'n galw dy fe, so sut ti'n talfyru a hyn. Wedyn ddoth Babo o ie, yeah, Osian a mam o Bob yn mynd yn Robert Berwyn yn, yn babo a cael yr o ar... So, dyna sydd dros babo, um, saim er enghraifft, saim bach, neu, neu mae moi saim yn gymeriad hefyd. Um, a god mam yn dweud bod tro oedden ni'n dod adra, neu di, dod i'r tu o'r la, oedden rhyw saim dros da ni, oedden ni wedi bod yn rhyw oil beic, neu oedden ni wedi bod yn malu rhyw go-kart, neu oedden ni wedi bod yn gwneud o. Golchwch eich dwylo, da chi'n saim i gyd. Um, felly mi ddoth hwnnw o'r fan honno wedyn, um, Ie, yeah, jyst pethau mae Cymru'n ei wneud yn de, neu unau ti'n deud pethau felly, neu mae rhywun di enwi ar ôl i ffarm neu i, i, i dŷ, neu, neu, neu ia, mae yna rhyw lus enw di, di gafael, um, ac ia, mae hwnna, am o'n i'n digwydd yn bob man, a, a dyna sydd ddeitha nhw, yr, yr union yr un broses a fysa ti yn, yn enwi rhywun, um, ond dydy'r hyn yn amlwg ddim yn bodoli, dim ond yn ymhen i, a wedyn ddoth yr, y bedyddio honnyn nhw, lle.
Ia, oherwydd rei o'r cymeriadau eraill sydd gynnon ni, tibod, jyst i gael blas o'u henwa nhw, ma' gen ti Parry Pregethwr, Iolo Plisman, Dic Leion, Ken Cem, yy Moi Shine, gynnon ni Malcolm Fish, Keith Twenty Eight, fel ti'n deud ma' 'u henwa nhw'n adlewyrchu t'mod un ai swyddi ni swyddi nhw neu lle ma' nhw'n byw a fyswn i'n deud hefyd am y nofel bo hi yn rhoi darlun o gymuned a phobl yn ei camp a'i rhemp 'de, fysa ti'n gytuno efo hynna? Byswn, ia, byswn, byswn, mi fyswn ni'n mi fyswn ni'n cytuno, a dwi'n meddwl, fel dwi'n dweud, dydy, dydy, dydy beth sydd yn y nofel, dydy o ddim yn, yn un lle, dydy o ddim yn un person, dydy, mae, mae o'n stwnsh o wahanol elfennau, mae o'n stwnsh o wahanol brofiadau, um, a wedyn, Ia, a, a, a mae'r cymunedau yma, ti'n gwybod, maen nhw yn bodoli fel unrhyw gymuned, nid yn unig yng Nghymru, ond yn, yn unrhyw ran o'r byd am ni, mae yna bobl um, sydd yn cael eu cysylltu efo'i swyddi, mae yna bobl sydd yn cael eu cysylltu efo'i ffordd o fyw, mae yna... Felly, ydy, ydy mae o, mae o yn ddarlun um, o'r gymdeithas, ti'n gwybod, sydd, sydd yn ehangach, ond ia, yn y Gymreig, mae'n siŵr yn yr achos yma, um, fwy, ia, ynddi, naturiol. Felly, ynddi, ynddi mae, swn i'n cytuno.
Da ni am gael darlleniad arall rŵan sy'n portreadu Moel Sain a i ddyfynnu o'r nofel Afal Drwg Da o'dd Moel Sain, portiwr gora' Porthmilgi ag ella bo' chi'n meddwl ch'o' be' 'di arwyddocâd yr enw Moel Sain nawr ma' Aled 'di cyffwrdd y peth. Ma' Moel hefyd yn atab y cwestiwn yn y nofel a mae o'n deud Mi oedd fy nwylo i wastad yn dew o ryw saim neu'i gilydd, saim ar ôl bod yn pwyo, saim neu oel ar ôl bod yn trwsio ryw injan ei gilydd, neu saim ti'n rhoid ar wn ti'n edrych ar ei ôl. Wel dyma flas i chi ŵan o bennod Plwyo.
Plwyo. Dim byd. Doedd dim byd y tu ôl i'w llygaid, yn farw, a'i chorff yn llipa. Mi oedd ei chorff yn ysgwyd yn frwnt pob tro byddai'n tynnu arni. Doedd ganddi nunlla i fynd. Mi oedd ei hurddas wedi dynnu oddi arni, a rŵan mi oedd yr unig beth oedd yn ei gwarchod rhag y byd yn cael ei rwygo oddi ar ei chefn. Mi oedd Moe Saim yn casáu pluo. Er ei fod o wrth ei fodd yn hela, mi oedd tynnu'r plu o gefn ffesant yn un o'i gâs bethau. Do'dd o mor gora am neud fel o'dd 'i, ond mi o'dd heddiw'n waeth. Mi o'dd o'n wyllt wirion wrth dynnu a rhwygo, a'i fysedd seimllyd yn ei chael ei hyd yn oed yn anoddach na'r arfer, crynnai fel deilan wrth geisio tynnu'r plu nes gwylltio yn y diwedd. Mi addeulodd yn yr aderyn, a'i daflu i ben draw i gwt. Dos o 'ma, Rifar! gwaeddodd, cyn eistedd ar ei gwrcwd yn crynu. Caeodd ei lygad, a chymeryd un anadl ddofn er mwyn pwyllo. Mi agorodd lens camra i ymennydd unwaith eto a gweld cysur y cwt o'i gwmpas. Doedd hwn ddim o'r lle mwya', wyth troedfedd wrth wyth troedfedd o frics coch, to sinc yr oedden ni beintio bob blwyddyn, ffenest bren oedd yn cael yr un driniaeth Hen le tân, brics i losgi logs a glo, a drws double glazing roedd o wedi cael mewn car boot sale rhyw dro. Ond fan hyn oedd o'n teimlo fwyaf cyffyrddus yn ei groen. Cegin, gwely a thu bach oedd yr unig bethau o ddefnydd i moi y tu mewn i number 15, cragen i'w gynnal ers i'w fam i adael o rhwng y muriau ei hun, yng ngwaelod yr ardd. Yn ei gwt, oedd o'n cael cysur. Yng nghongl bella'r cwt, lle roedd o'n ei gwrcwd ar lawr, mi oedd Moy yn pwyso ar y cabinet dal gynna. Pedwar twelve bore oedd wedi saethu dega o ffesantodd, sawl cwninan, ac amball i sgwarnog, ar stad bodlondeb neu ar dwyni traeth Porth Milgi, dros y blynyddoedd. Ar y chwith iddo, mi oedd i fainc bren hir efo'r feis bach. Yn fan hyn y byddai'n treulio oriau yn creu plu pysgota, cywrain, hardd a manwl. Do'dd dim blewyn o'i le ar y fainc. Mi oedd pob un sgriw-dreifar, morthwl bach, sbaner a goriad yn ei lle. Mi oedd o'n casau gweithio mewn llanast, rhaid oedd cael trefn. Ro'dd o wedi dysgu hynny ar y môr. Do'dd byw mewn bocs sgwâr bach efo dyn arall yn cysgu uwchben ddim yn rhoi cyfle i adal lle blêr. Pan adawodd Borthmilgi ddiwedd y 70au, doedd o wir ddim wedi bwriadu treulio cymaint o flynyddoedd ar y môr. Saith U gafodd yn ei aroliadau lefel O. Unique, oedd ei fam wedi ddweud oedd hynny'n olygu, ond dim digon unigryw i gael gwaith call sefydlog. Felly, pacio'i fagiau a mynd am Lerpwl nath Moy, heb fawr o syniad be fydda ni ddisgwyl.
Un peth sy'n taro chdi ar dy dalcan wrth wrando arna chdi'n darllen yn fan'na ydi arddull y sgwennu t'wo' ma'n llafar pan fydd pobol yn darllen y nofel fydden nhw'n gweld t'wo' bo' chdi 'di sgwennu y geiria' 'ma fel ti'm 'di clŵad nhw yn amal iawn so ma'n amlwg bo' gen ti glust sy 'di tiwnio i sgwrs pobol. Da ni'n gweld hynna ar dy raglen radio di bod gin ti ddiddordeb mawr mewn ymadroddion gwreiddiol pobol a dwi'n cofio chdi'n deud oedd hwnna'n rwbath oeddech chdi eisiau neud ar y dechrau un doedd fatha cadw'n driw i leisia' naturiol pobol doedd? Oedd, oedd. Um, a, a, a dwi'n gwybod, dwi'n gwybod os yswn i'n gallu sgwennu mewn ffordd arall. Hynny ydy, nes i rioed eista lawr a mynd, o dwi'n mynd i sgwennu yn yr arddull yma rwan, neu dwi'n mynd i, hynny ydy, nes i eista lawr a dechrau teipio, um, a mi oedd o'n dod allan fel oedd o'n dod allan. Um, ac mae hwnna'n mynd yn ôl i beth ni'n dweud ar, ar y dechrau, uh, ia, mae ma unrhyw iaith yna'n cael ei chlywed yn dydy. Dyna di, dyna di holl bwynt neu, neu un o you know, gonglfein i unrhyw iaith bod ti yna ac yn cael ei chlywed. Um, a, a, a ia, mae ma gallu cyfleu mae gallu cyfleu naturioldeb sgwrs wrth sgrifennu neu ddisgrifio neu yn, yn ia, fel dwi'n gwybod swn i'n gallu, nes i ddim, dwi'n di hyd oed meddwl, mae'n peth peth erbyn dweud wedi ddardd i chi, sgyn i'n syniad, Sgyn i'n syniad, dwi'n gwybod, dwi'n jyst eistedd lawr a sgwennu. Um, ond mae'n siŵr, ia, e, estyniad ydy hynny o, o beth dwi'n neud o ddydd i ddydd um, a'r glust yna. A rwy'n pob yn meddwl na'r peth pwysica ti'n neud pan ti'n cyflwyno rhaglen radio di siarad, ond maen nhw'n wrong, peth pwysica ti'n neud pan ti'n cyflwyno rhaglen radio di gwrando. Hwna di'r peth hmm. pwysica. Um, a swn i'n gobeithio, ia, bod hwnna yn dod, dod drwad yn, yn, yn, yn sgwini fi. Hmm.
Dwi isio sôn am y clawr hefyd, clawr gwych gan Betha Mai, a dwi'n gwybod bod chdi wedi gwirioni fo hwn hefyd, Al. Wrth y modd, wrth y modd. Um, yeah, fel dwi'n dweud, wedi trio crynhoi yn ymhen bedi'r nofel, a mae'n fwy nag un peth, a mae'n rhai sydd wedi darllen i'n barod yn mynd, oh, nofel detective, a dwi'n mynd, mm, na, dwi'n mysio bobl galw'n hynny. allai'n stopio bobl yn amlwg, ond be dwi'n drio ddeud ydy sut, sut mae cyfleu'r holl bethau dwi'n feddwl ydy hi mewn, mewn clawr a doeddwn ni ddim yn gwybod, um, doeddwn ni ddim yn gwybod ac um, wnaethon ni gael cystadleuaeth sgwennu stori fel yr un da ni'n gael bob blwyddyn ar yr haglen a nes i weld gwaith Bethan Mai a nes i chwilio ar Instagram i gymryd, oh, allith hei, allith Bethan gyfleu rhyw ddymder ac eto rhyw dwyllwch yn ei gwaith o be, o be o'n i wedi weld. Um, a wnaethon ni ofyn, a wnaethon ni ofyn iddi, sa hi'n yeah, sa ystyried am mi na, sa hi'n nath i ddechrau chwarae ac arbrofi, um, a mae wedi creu i mi y clawr perffaith. Mae'r ma gola, mae'r twyllwch, mae dyn i weidrwydd o gwninan, ond eto i rywun edrych yn fanwl o gysgod o gwninan, yn amlwg mae yna, i fi, dwi'n meddwl pryn bynnag mae yna berson uh, yn y cysgod, neu mae yna siap um, person o gysgod y uh, cwninan. Dwi'n gweld wrth y modd efo, wrth y modd efo'r lliwiad, wrth y modd efo'r dyfnder, wrth y modd efo'r clawr i gyd. Diolch i Bethan Mai.
Cytuno, diolch o galon i Bethan Mai am glawr hollol ffantastig. I gloi, Al, ti'n meddwl neu di barhau sgwennu wan, di'r bachyn a di cydiad yn eich dweud? Uh, uh, ia, dwi'n gwybod, um, mae amser yn un peth. Um, Swn i'n gobeithio, dwi'n deud, mi fyswn i'n gobeithio, mi fyddwn ni wrth y modd, um, ond, ond gan i weld, uh, a gan i weld beth yw'r ymateb i hon, a ia, ia, byddwn am o'n i, dwi'n deud hynny rwan. Dwi wedi dechrau sgwennu um, rhyw syniad i lawr yn barod, a wedi dechrau myrraedd. Ond ia, y ddisgyblaeth hefyd, um, dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn rhan o, o pam bod hela wedi, wedi sgwennu. Dwi'n trin a thrafod efo sawl awdur um, ar, ar y rhaglen, a, a mae gwrando arnyn nhw yn sôn am y ddisgyblaeth a, a sut ti'n sgwennu, um, mae hwnna wedi bod yn rhan fwy na dwi'n feddwl, swn i'n feddwl o pam bod fi wedi mynd reit eistedd lawr rwan a trio weld beth mae pob yn sôn am. Um, a mae gen i barch o'r newydd at awduron, mae gen i werthfarogiad o'r newydd o awduron, oherwydd mae'n ddisgyblaeth, mae'n gamp, um, am, dy ddim yn hawdd, dydy o ddim, ddim yn hawdd felly, ia, o fod wedi bod yn sgwrsio e- efo awduron um, ar y rhaglen droion, dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn rhan o goan. Dos i weld os fedri di, to, tri ar o goan ni, um, felly, ia, beth yn ni'n golygu nôl fel rhif dau, dwi ddim yn gwybod. Swn i'n licio meddwl yn gan i weld.
Dwi wir yn gobeithio nei di barhau sgwennu de a pwy a ŵyr ella bydd un o gymeriada hela yn ymddangos mewn cyfrol arall gen ti mynd ar ryw drywydd arall de dwi'n me'wl am y ditectif Yvonne Lashes yn fama ond ond gown ni weld. Yym ond ia. Dim bo' chdi dim bo' chdi'n plannu syniada yn 'y mhen i na'm byd yy Marged ond yy ia pwy a ŵyr pwy a ŵyr. Wel diolch yn fawr iawn i chdi Aled am am sgwrs arbennig sy dwi siŵr 'di codi awydd ar bawb sy'n gwrando i fynd i brynu copi. Ma' Hela ar werth yn 'ych siop lyfra leol neu ma' hi ar werth ar wefan Gwales neu ar wefan y Lolfa. Dim ond wyth punt naw deg naw ydi hi a wir i chi mae'n werth bob ceiniog i chi ga'l troedio drw bentra Porthmilgi yn i